Бөлүүн түһээтэхпинэ, халлааҥҥа тиийэр үрдүк таас туруукка суруллубут кыһыл көмүс суругу ааҕабын. Ол аата эн, Дьылха хаан, суругун-бичигин көрбүккүн, туох барыта аналлаах, туох барыта ыйаахтаах. Далан Тыгын Дархан.

Кини сүрдээх сэмэй киһи, ол эрээри хорсун хоодуот саллаат этэ. Саллаат синиэлин уон аҕыс сааһыгар кэппитэ. Монголияҕа икки сыл сулууспалаан баран тыһыынча тоҕус сүүс түөрт төрт сыллаахха арҕаа фроҥҥа сэриилэспитэ. Хэттэ он бэһис гвардейскай танковай полкаҕа стрелковое отделение хамандыыра этэ. Кыайыы буолуон аҕыйах хонук иннинэ Берлиҥҥэ уонча километр тиийбэккэ бааһыран госпиталга киирбитэ. Кини бу биир сыл фроҥҥа сэриилэспит кэмигэр үс төгүл хорсунун иһин мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Сэрии кэнниттэн тыһыынча тоҕус сүүс түөртүн сэттэ сыллаахха дылы Польшаҕа сулууспалаабыта. Онно кинини төрдүс төгүлүн хорсунун иһин мэтээлинэн наҕараадалыырга түһэрбиттэрэ. Ол эрээри бу мэтээлин кини төрдүөн сыл күүтүөҕэ. Ону ааһан докумуон сыыһа толоруллубутуттан сэрии кыттыылааҕа фронтовик буоларын билинэллэрин, бэтэрээн дастабырыанньатын туттаралларын эмиэ уһун түрдүн сыл устата кэтэһэригэр тиийиэҕэ. Ол кэм устата эрэнэр эрэ дьонуттан, байыаннай хамсариат үлэһиттэриттэн итэҕэйбэт хатыылаах тыллары үгүстүк истибитэ. Ол гынан баран ол туһунан айдаара сулана сылдьыбат идэлээҕэ. Хомолтотун кырдьыкка эрэлин иһигэр тутара. Ол эрэлэ туолан Түөрт хорсунун иһин мэтээллээх сэрии бэтэрээнэ Николай Иннокентьевич Корякин билигин төһө да биһи кэккэбитигэр суоҕун үрдүнэн, кини үтүө аата биһиги киэн туттуубутунан буолар.
Мин бу Николай Никентьевич Корякини торукаттан истэн билэр этим. Уонна тыһынча тоғыз сыллаахха ыһыахха көстөммүн дьэ сэһэргэспиппит. Ону көрүөххэ үчүгэй эбит үһүйэ. Бу саха киһитигэр бу Түөрт заатпаах медаль диэн суох дьигинэ республика үрдүнэн. Мин син ити фронтовиктар тустарынан син ааҕа сатыыбын, документальнай технологиялары тоҕу дьон да сэһэнин истэ сатыыбын. Ону буоллана бу аатырбыт артиллерист Гаврош диэн киһи баар. Протодьяконов Гаврил Дмитриевич диэн. Бу Чурапчы киһитэ. Василий Иванович Суйков армията службалаабыт сэриилэспит киһи. Ол киһиэхэ болла үс заат баар гуманитарияга да кини. Мамаев кургаан барарын онно Чуйковтаах кытта көрсүбүтэ. Ити сэттэ он сыллар оттолорун диэки. Оны өйдүүбүн.

Саха сиригэр сэрии хаҕалан ытыгар түөс сүүс сүүрбэ тыһыынча киһи олорбут Саха Республикатыгар. Онтон буоллаҕына бу Уһук Хоту дойдуттан алта уон икки тыһыынча киһи сэриигэ ыҥырыллан барбыт. Эти төрдөн биэс сыллаахтар төрдөн биэс сыллаах кылды стадданнайынан. Онтон буоллаҕына Якутяны годы Великой Отечественной войны диэн Петров кинигэтигэр буоланы ааҕан турабын. Онтон буоллаҕына үс аҥар тыһыынча эрэ киһитэ орденынан уонна медальынан наҕараадаламмыт диэн. Бу санаан көрдөххө аҕыйах курдук. Үчүн арыт тыгынча киһи. Ону буола мин эргэ хаартыскаларын көрөбүн. Онну буола дьэ туохтууллар. Хаҕа халдааттар түһүн хаартыска түһээхтииллэр эбит. Ол гынан баран олох бу түөстэрэ олох кураанах буолар. Орден да медаль да суох. От ол били үчүн алты он икки тыгынча киһиттэн

Хаҕалдаататан дьигинэ хорсун. Хорсун бөҕө буолла. Боотурдар буола. Буоллахпыт дии. Ону буола нуучалыы билбэт. Ону бар диэтэхтэринэ барар, кэл диэтэхтэринэ кэлэр, тур диэтэхтэринэ турар, олор диэтэхтэринэ олорор. Онно бараҥҥын сыт диэтэхтэринэ баран онно ытынан кээһэр. Аны туран Тугу оҥорбутун кыайан бэйэтэ ол командирдары да кыайан эппэт, тугу да туохтаабат, туттаах просто уруобат курдук илдээхтэр булу, билиҥҥи тылынан эттэххэ. Уонна уже мин туохтаатым диэн кэпсэммэт. Ону була отон түргэн дьонно баллар баллар буолар. Түргэн тыллаах дьон. Эй биһэн оҥорбуппут диэнно дьэ давай мне медальку диэх буолла. Хаҕан халлаах эрэйдээх туох илэйэхтиһик билдэ. Били тыынын иннин тыынын эрэ көмүскэнэн. Ону

О, дьэ бу мэдээлэ да биэре турбуттара баар дииллэр. Ону буолла бу наоборот мин үчүгэй диибин. Түөрт заат бааҕы мэдээллээх хыйын бу республика кинэ отох була дьаһаныыбын. Заат бааҕы мэдээл. Алдьаха улахан мэдээл буолла бу. Ити туһунан кэпсиирин Усена сөбүлүүр этэ да. Һэрии түһүнэн иһин хороон настроение gibi bilemediğer кэпсиир этэ биһи оҕо һаллан иһин кэпсэттэрэ хаатыыр этибит. Тоҕчон кэпсиир этэ. Онно ол Туох уосунан биир балаһыанньаҕа э, трансфер манна өҕүллүүтүгэр түбэһэннэрэннэр кинилэр биир отделение курдук киһи э, туохтаабыттар. Хаалан иһэриилэспиттэр. Ону биир киһи хантан эрэ биир халлаат эмиэ куотан кэлбит халлаат кэлэн баран немецтэр ураа хаһыыттан куттаналлар диэн эппитигэр буговар ураа хаһыытыы хаһыытыы ыталаабыттара немецтэр туран куоппуттар. Ону чугас баайыттан биир ручной пулеметтаах немец халлаата билиметин хүкпүтүнэн ойон туран куоппутун мин аҕам икки обоюма ботуруон ыыппыт бинтиэпкэтинэн онон били ытан ытан дэлби тиийаабыт бинтиэпкэнэн кыайан таппатах ону ол кэнники ыйыппыта иһин өлбөх киһи ытыалаабыттаан ким да таппата ол немец аннык сүүрэн баран тыына хаалаабыт уонна биирдэ эмиэ оттон ити төрдүн биэс сылга уже фронт диэн хуохулаабыт Ким таптаабытынан киирэр онно кинилэр эмиэ отделениелара биир бааһынааҕа манна киирэн немецтэр тылларыгар киирэн хаалбыттар. Ону ол киирэн хаалбыттарын иннинэ арай көрбүттэрэ биэһинчэ дуу алта уонча дуу немец передний крайтан холбулланнар хааларын таҥнар үһүгэннэр таһа төбөлөрүн умса туттан баран кинилэр олох көрдө көрбүтүнэн иһэ түспүттэр. Ону ол торуй нүөмэригэр аптамааттаабыт. Аҕам диэн буоллар ПТР били таанканы тарсаабаллаа дии. Ону дьэ маннык аалаҥын биир өтүттэн аалаҥын биир өтүөрдүлэҕэ уонна маҕаһыыным бүтүөр дылы хас сыл маннык матайдыы иһиллэн ытыалаан диэбит эппит. Ону ол киһитэ аа хөп диэн туохтаабыт уонна ботур-ботур буолар кэпсэтиэхтэри дылы чугаһаппыттар. Дьэ уонна ол киһитин өттүккэһин диэн имнэммит да баайга диэн киһитэ ыппыта биирдэ аптамааты биирдэ истэн баран хара аҥаардыы онтон атыттар ыталаабыттар немецтэр куоппуттар онно ол штрафной рота дьонно кэлэминнэр биир атаҕа тостубут ньиэмэһи булан ылан бараннар иннэ сараады ытан өлүрэҕим испиттэн ону ол мин аҕам эн измени вроде ибиккин диэн дьэ маннык саперный лаппаакытынан баран киһитин туруй ньимирин дьэ уксаары гынар үһү. Ынааҥыта ол аны биир эрэ маҕаһыыннааҕа үһү. Ону ол кэнники аҕам бу манна кэлэн баран тоҕо кучаан курдаҕына холборо онно аптамаат үлэлээбитэ буоллар ол дьоннор сытаннар сэриилэһэллэр буоллаҕа ол мээнэ куотан барбаттар буоллаҕа. Оччоҕуна ол биһигин аҕыйах уонча киһини ол биэнсэ киһиттэн тэ иһэлинэ биир-алта киһини өлөрүөн сөп буоллаҕа.

Атын бу Орсунун иһин диэн үс мэтээллээххэр бүтэбитти уонна төрдүһүн ити хойут ылбытты. Эти туох иһин ылбыты? Итини иди билбэтим ана олох туо иһин диэн туоттаабыт эбит ылынна. Мен оһу ким билбэтэхтэрин Ого, докумена барын бар.
Оны ти төрдүс медале туспа историялаах абитти. Төрдүн бес аллахка дигинем бериллиэхтээҕин кэлин қойтаан ылбыт эбит. Аон алта аллахка Ол уонна уон алта сыллаах ветеран байыны хаҥырды эрэ бу удостоверениені онно эрэрбит ээ. Ол биһиги туһаххынан туохтан туруорсан аадырыска архивка курукуруйан ону ол анааттан подтвердигананнар туохтан хайдах оннук буолбутай бу холобура үс хорсунун иһин мэтээллээх хали сэриигэ дьиҥҥээх сэриигэ сылдьар ону хайдах ол бэчэрээн буолбакка хаалбытый Ону ол, ол сэрии кыайыыта буолбутугар түбэһиннэрэн биисэр уол аһаабыттар. Ата аһаабыт уонна ол ылан били кэнники уулуссалаабыт чааһын хоруйааман испит байыаннай билиэтигэр. Сэриигэ кыттыбатах чааһы

Ону Ленинград куоракка Глухой переулок диэн дуу, түүнүн дуу диэн сиргэ биир аадырыс баарыгар онно балтыбынаан сорук уруйбуппут. Уонна аҕабытыттан ханан туоҕун командир полка Колпакчи диэн киһибит, полковник Колпакчи диэн дуу. Ол киһи маннык ханнык сиринэн сэлиигэ сылдьыбытын иһин туохтаан ыйыталаһан туохтаахпыт ыаруо эппиэтэ кэлэн онно военкоматтар дьэ туохтааннар дьэбилинэннэр манна кулуупка туох аҕа алтаһалаахха отут үс мэтээлин туттараллар уонна тугун удостоверениетын битирэ битирэ бойобуйа диэнин туттарбыттар
Николай Иннокентьевич олоҕор ол күн бука саамай бэлиэ, дьоллоох эбитэ буолуо. Сэрии иэдээнин этинэн-хаанынан билбит киһиэхэ кини кырдьыга тиллэрэ, эрэйэ сыаналанара хайа да мэтээллээҕэр күндүтэ өйдөнөр. Николай Иннокентьевич бааһыран баран он икки сыл устата бу өстөөхтөр буулдьаларын этигэр-хааныгар илдьэ сылдьыбыта.
Буулдьатын манна кэлэн баран ол ылбакка ылбатахтар этэ госпиталга. Ону хаманна кэлбитин инна көхсө ыаллар буолбутугар ол аҕата көхсү ньимирийэ олорон эрэн булан ылбыт. Кытаанах партия. Ону куоракка киирэн Петроп диэн хирург саха киһитэ эпэрээһилээн ылбыт. уонна ити на память биэрэн ыттаахпыттар дии. Ити биээн ситэ аһыллаахха ыллара буллатын.
Маны таһынан Иннокентий Николаевич аҕатын туох баар докумуоннарын, наҕараадаларын хараҕын харатын курдук харыстаан уура сылдьар. Бу докумуоннар биир чаҕылхай олох кэрэһиттэрэ, туоһулара буолаллар. Холобур, бу үлэ туһунан кинигэ баара-суоҕа икки эрэ сирэйэ толоруллубут. Онно Николай Иннокентьевич Өктөм совхозка сүүрбэ биир сыл, Покровскайдааҕы уоппунай-производственнай хаһаайыстыбаҕа сүүрбэ аҕыс сыл үлэлээбитин уонна пенсия тахсыбытын туһунан суруллубут. Кини сэрииттэн кэлэн баран суоппардар куурустарыгар үөрэммитэ. Онтон ыла массыына уруулун ыһыктыбатаҕа. Дэлэҕэ кинини суоппар Ньукулай диэн ааттыахтара дуо? Хайдах киһи этэй быһыыта-майгыта? Быһыытыттан
хайдах пупуруй киһи билбэттэр көнө көнөгөччүйэ киһи буол мааны. Тохтоон оннук маннык туоҕа суох киһи. Кэлэн быһыыта холкуоска биригэдьиирдээн иттэҕинэ аан биригэдьииргэ уон үлэлэтэһэргинэ диэн иллэ барбыттар ити быһыыта. Кыра холкуос этибит онно. Бачча огуол курдук. Да бары бииргэ улаатан бииргэ үөскээн биирдиэ кэриэтэ олорбуппут кини манна минитиннэ.
Нөмүгө улаханнык ытыктанар ки гарааска үлэлээн тоҕор урукку дьылларга чи уайык э Ханнык массыына биэрдэр этэй? Газ Алтон тоҕус массыынаны чабу урут бэриллибэт этэ мээнэ массыына. Ону киниэхэ бу АПХ-ҕа аан бастакынан чабу Хуоппар Ньукулай бу туох диэннэр ол кини фронтовик диэн буолбатах кининэн арды суоппарын иэрэһин бу кырдьаҕас суоппар диэннэр Газ Алтон тоҕус массыынаны биэрэн тураллар. Бары э, тугунан мунньаҕына эр суоппардаата диэн эдэр уолаттар олох э, аллахайын өрө туталлар этэ.

хотоҥҥо
Николай Иннокентьевич оҕо сиэн тапталын кыһамньытын билэр дьолломмута. Улахан ыал аҕа баһылык этэ. Кини тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһуон үс сыллаахха алта уон тоҕус сааһыгар күн сириттэн барбыта. Бу дьикти дьылҕалаах киһи олоҕуттан көрдөххө, үтүөҕэ-итэҕэл, кырдьык кыайарыгар эрэмньи, туохтааҕар да күүстээх буолар эбит. Онтон түөрт дүөн сыл устата эрэнии уонна кэтэһии бу эмиэ туһунан хорсун быһыы буолар.